Jokainam, we awachu ni gimoro kae. Kapok awacho, akwau niya, subscribe my channel miluongo ni Piny Luo TV Show. Ada nyisou gimoro kae mapok onyisu. An adak Nairobi, to we anyisu gimoro ka. Ineno ng'anyo manotim Tuesday ng'anyo mane otim nyocha Tuesday ng'anyoni ng'anyoni ji nokel kae ji nokel koya wapi kogolgi Kiambu nigologi kambi kikelogi kae ji nokelgi geche ka en ng'ama sedak Nairobi Ng'e kamoro miluongo ni Karioko, ng'e kamoro miluongo ni Kikomba, ng'e kamoro miluongo ni Gudhurai, ng'e kamoro miluongo ni Sitiadu. Kikomba ang'e ni ng'eyo. Jogi nokel. Koro ikelo gi gari tiloro gi kacha. Kosalor gi kacha to gidhi town gi tiendgi. Ineno joma nodonje e bunge kacha ka ma ka ok gin jogi miluongo ni GNZ eh, ah, ah. ma grup moro ada nyisi ka en kae moling'e sama ne gidonjo ok nonyiswa sama ne saketho gik moko emonyiswa emonyiswa nyaka pichni nyaka vidio ka giketho gik moko Moko mineno nyiswa ka, moko nodonjo mar ariyo. Nyithindo moko ineno go picha ka, mineno ka olosi ka, maka joma odonjo mar ariyo. Modonjo mokwongo noketho gik moko kok onyiso gik ma giketho. Ok nonyiswa kaka gidonjo. Ing'e kaka gitimore? Mano kaka game ichezo ka. Mano e gimomiyo tend piny noluongo jogi ni ang'o? Jambazi, wakora. E gimomiyo jalup tend piny en otak Nurdin nikech nong'eyo gik mane otimo. Nong'eyo gik mane otimo. Jogi nokelgi ka. E gimomiyo ng'ani dhawo gi Nurdin ahinya. Nikech ang'o? Nokelo jogi. Odhaw gi nyudini ahinya nikech dhogi be otho, onegi. Iwinja? Mane kaka timore. Ng'anyo bedo gi grup adi? Adek. Nitie gi grup mokwongo en mobiroga gokinyi cha, mobiro machako chon cha. Mano grup mokwongo. Grup mokwongono en onge ga fujo, onge ga gimoro amora. En mana ng'anyo tu. Grup mar ariyo e grup mabiro ga gi fujo. Gin ma gibaga kite. Grup mar ariyo. Gin jobat kite. Gin ma koro giolo polis. Gitero polis left, right, center. Mano grup mar ariyo. Grup mar adek jogi iluonga ni master. master plan. Hawa magi joma biro ga tieko tich monego ti. Jogi biro ga gimoro sa abiro gi nus kata sa aboro. Gin ka gisedonjo ka giwacho ni wan wadhi kacha to kacha ma gidhiye to gitieko to gia. Ka gisetieko nyaka gikadh kamoro giwang' kamoro Mond gi gito gigolo signal ginyiso nang'o wasetieko wan koro wado wadok. Mano kaka jogi notimo. Ada mi proof mondo ing'e. Grup mar adek ni e grup ni tonga mafia. Grup mar adek ni e grup michuloga. Grup mokwongo to ok chulga. Grup mar ariyo ichuloga pesa matin bok chulgi ahinya. Grup mar adek ni michulo pesa. Grup mar adek ndo ma senior. Grup mar adek ni e missionary ma ji tiyogo. Ineno chiemo ni Raila ni nolor e airport. Jok mane ogol e airport. Chuo mane ogol e airport. Jowuoyi mane ogol e airport. Mago mago mago jowuoyi makoro mano e grup mar adek. Mano okele paka town mogole town motere nyaka kama nodwaro dhi. doni gocho noko donjo town to nodonjo town group mono donjo ongi okay timo donjo town mani group moro adek mani group iluonga ni missionary en gi group mobiro ga mission winja kata king'iyo ng'anya ng'anya duto mar aredhiega odhi ga sadi saa auchiel saa abich mano ose ong'e ni group mar ariyo osechako timo kite lol So grup mar adek donjo iluonga ni missionary. Ko gima nadwa nyisou kae ma ji moko nyisou we akuothnu joma nobiro ng'anyo Nairobi kaegi nokelgi ka gia Mount Kenya. Kawacho ni Mount Kenya including Kiambu iko ndani ma Mount Kenya. Gimomiyo awacho kamano, ang'o miyo Bundnigi ok nogo Kibira. Ang'o miyo? Bundnigi ok nogo Madhare. Ang'o miyo? Bundnigi ok nogo kata geto moro amora. Ang'o miyo bundnigi ni ywaka ywaka Gudhurai 45? Jiulize swali, ang'o miyo kok nokelgi? Ang'o miyo bundni ni ywakacha? Donge ji duto nodhi maandamano? Nikech maandamano ok ne en mar kabila, gin mar ji duto. Donge? Ang'o miyo ji ok otho Nyeri? Ji biro tho mana Githurai 44. Penja ni swali no. Ang'o miyo ji ok otho Kisumu? Ji biro mana tho Githurai 45. Jiulize hiyo swali. Ang'o miyo ji ok otho Mombasa? ne en Doret kama ne giwang'e gik moko jogi nokel ka Gachagua ong'e gini Uhuru ong'e gini akwalo ni siri